Häerzlech wëllkomm zrëck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest battle podcast mam Gilles a mam Piz. Gudde Moie Gilles. Hallo Piz.
An wéi geet et dir? Ma gutt Piz. Dat freet mech ze héieren. Dat freet mech och ze héiere Piz.
Wow, hu mer wëlech gepackt en net awkward en Intro ze maachen. Dat ass geschoss.
Dat ass geschoss.
Dat ass geschoss.
Mee swat, mir sinn haut erëm hei, mir ginn erëm weider mat eisen Uncovered Episoden, wou mer verschidde Bands duerchhuelen an iwwer positiv wéi och negativ Saache schwätzen. An haut huele mer eis eng Power Metal Band vir. Vläicht, jo, wow, wow, wow. Vläicht esouguer eng vun deenen, definitiv eng vun deenen bekanntesten. Jo.
Groussen Numm, däitschen Numm. Mir schwätze vun Blind Guardian. Absolut.
Blind Guardian, eng Power Metal Band aus Krefeld, wou et schonn eng gutt Zäitche gëtt. Also wann een do elo un. Déi eigentlech Ufanksjore vu Blind Guardian mengen ech ass 87 ass dat äh, ugaangen. Ja, virdru gouf et nach eng, also d'Band virdrun huet zwar net esou geheescht, mee do waren se schonn zum Deel zesummen. Lucifer's Heritage hunn se ja. dann geheescht.
Ja. Den Numm huet absolut net dat ze bedeite wat se do gemeet hunn. Dat kann nee, ich garantieren. Nee.
das äh, mega bizar wat ze do gemet hunn. Mee zu der Zeit äh, war jo nach super gut Produktionioune se wie se haut machen nach net de Fall. Dat äh, hm. derfir natürlich och net vergessen. Mee jo, Blind Guardian gëtt et elo scho wéi gesot déck laang an se hunn sech wierklech zu enger vun deenen gréissten, sou kann ee scho bal se als Big Four an der Power Metal Zeen, wou Helloween, Dragon Force, Blind Guardian an wéi heeschen déi aus Schweden do? Sabaton. Hammerfall.
Nee, nee, nee, Sabaton, Hammerfall sinn sou Wéi soll ech soen, si sinn zwar déi éischt wou de Power Metal rëm geschmackvoll gemeet hunn, mee esou punkto erfollegméisseg gesinn ass Sabaton awer anscheinend do, ginn si 4 gären als The Big Four genannt. Ok, si guer kee Sabaton Fan dofir. Oh Sabaton ass cool, dat ass schonn esou Krieger Metal esou wéi dat wat 1914 mécht, just méi cringy. Ja, vill, vill, vill, vill, vill méi cringy. Ja.
Mais bon, soit. Mir äh, schwätzen iwwer Blind Guardian haut. Ähm, ja, sie hunn sech am so bëssen aus, den, aus dem heraus entwickelt, wat Halloween schon virgemaach huet. Ne? Sie mhm. waren so bëssen de Begrënner gewiescht an si dann op eng elegant Aartweis weidergefouert nach méi äh, jo nach méi Richtung Speed Metal gaangen, schnell Riffs äh, den Hansi Kürsch mat senger wonnerbonnerbarer Stëmm. Ja.
Mat eng vun den beste Stëmmen mengglech am Genre sowieso. Ja ja an och net zevill kitschech. Seng Stëmm also seng Gesangsstëmm fan ech so am Verglach zu anere Bands fan ech Sänger so immens angenehm ze lauschteren. Wëlls net? Also ja, ass ich schon laang en Blind Guardian äh, Lauschterer schon, ja, okay. schon ewig. Ähm, ich fanen en huet äh, huet eppes a senger ähm, Vibrato wat so ja, ich fan net so kitschig ass méi. Iergendwéi huet et awer och eppes, just ech kann net genau definéieren, wat et ass. Dat kënn op deenen éischten zwee Alben, wann een do elo vun, wéi heescht et, wéi heescht den éischten Album, Battalions of Fear an da Follow the Blind, do, do huet e jo nach Bass gespillt, ënnert anerem huet nach eng gutt Zäitche Bass gespillt, mä zu deem Zäitpunkt war seng Stëmm, meng ech, nach net esou developpéiert, bis, ah, kann ee soen, esou, jo, Tales from the Trilarch World huet dat awer wierklech ugefaangen, wou seng Stëmm wierklech esou markant ginn ass. Vläicht och wéi de Jean soi-disant nei forméiert huet mat senger Stëmm. Nieft Helloween natierlech. De Kai Hansen ass kee manner gudde Sänger. Mee ech perséinlech hunn ëmmer léiwer léiwer den Hansi, den Hansi gehat. An, Jo, mee ech komme kucke mol. Ech mengen. Blind Guardian besteet de Moment aus dem, et sinn nach 4, nee 3 Memberen do vun deemools, den Hansi, den André Olbricht an de Markus. Do war nach en anere Fidden do, dee muss mer leider och hei onbedéngt erwähnen, well deen ass mega wichteg, dat ass den Tomen de Omen. Deen huet d'Drums praktesch bis, Ech mengen Nightfall in Middle Earth, äh nee deen aneren, A Night at the Opera war säi leschten äh, mat him dobäi an dat ass wierklech eng Maschinn. Deen huet herno nach seng eege Band gemeet. Mee jo, ech fänken einfach mol an de Raum eran. Ech mengen du bass mat Blind Guardian äh, a Verbindung komm duerch meng Wéinegkeet. Ja, an och vill, vill, vill, vill méi spéit, ongeféier eréischt säit Soll emol dräi dräi véier Joer wou ech bëssen ugefaangen hunn an déi Richtung ze lauschteren, nach laang net alles gell. Yeah. Blind Guardian ass eng vu mengen äh, Favoriten Bands am, am, äh, am Power Metal ne an äh, jo. Mee so so du mol deng Erfahrung, wéi wéi interpretéiers du déi Band?
Fir mech huet mat Blind Guardian ass eng Dier opgemeet ginn fir de Metal. Ech hunn dat schonn oft hei gesot. Et goufen zwee Alben, wou ech a menger grousser metallescher Karriär, Ufankskarriär, kaf hunn, ouni ze wësse wat et ass. An dat war Blind Guardian, Nightfall in Middle-earth. Een, dat war ee vun deenen zwee. Deen anere war Cradle of Filth. Zwee Extremen, ech mengen dat hat mer scho gesot, esou esou louche wéi et ass. Nightfall in Middle-earth war e markante Punkt fir mech, fir, vläicht och Dier opzemaachen, wéi gesot, net nëmme fir de Metal generell, mee och am Power Metal, fir e bëssen ze, ze verstoen, wéi symphonesche Metal mat erzieltechnesche Strukture ka funktionéieren. An ech hunn dat net wierklech direkt kapéiert. Dat ass eréischt vill méi spéit komm mat der Rhapsody Band, wou ech wierklech gesinn hunn, okay, gutt, dat ass opulent, dat ass cinematesch duergestallt. An ech mengen Nightfall in Middle-earth ass, ass vläicht hire bekanntesten Album. kann ee schon ja, secher ja, soen mat, mat imaginations so zesummen mat, ja. ja voilà.
an ähm, Eleng de Fett, dass et, dass et mat Nightfall in Middle Earth, wie den Titel et jo seet, äh, an der Tolkien-Wend handelt, dat war, dat war fir mech deemools, war ech hunn näischt dovu gewosst. An etlech Joer duerno, wéi ech dat mat kapéiert hunn, wat et do geet an hei an do, dat war natierlech dann esou, Wow, dat do, ech wëll méi dovun. Mhm, Bon, mhm. Wann ee lo natierlech zeréckkuckt op Alben wéi Tales from the Twilight World oder Somewhere Far Beyond, do sinn natierlech och Lidder drop, wou deelweils iwwer Tolkien handelen, wéi The Lord of the Rings oder The Hobbit in the Forest. Ech mengen The Bard, nee, The Bard's Song net, dat ass der mat hiert bekannteste Lidd. Jo, jo, jo. Mee si hunn ëmmer gären, elo net nëmmen iwwer Tolkien gesongen, mee generell haten se ganz vill Inspiratioun vu Bicher vun deemolegen Titanen aus der Literatur, de Stephen King, de Robert Jordan an Dune ënnert anerem och waren Titelen, wou se sech gären influenzéiere gelooss hunn. Et ass elo mega lusch, wann s de am Fong esou e Cover vun hinne kucks, an zwar wann ech do un den Artwork un Tales from the Twilight World denken, dann dat ass ultra Fantasy, räichhalteg. An et ass net ganz vill Fantasy drop, et ass mega vill Science Fiction drop am Sënn vun lyresch gesinn. Mhm, An dat hunn ech, dat hunn ech so wis du, so se luch fand okay, das äh, ja also geilen Album, geile Cover huet dat Apps mat ze dinn. Met fro ass muss et Apps mat ze dinnen. Ech meng da hunn si sech einfach nie nie wirklich drop behaapt. Si hunn einfach gesagt, nee, dat Dat passt esou, an iergendwéi huet et och ëmmer gepasst. Mä ech mengen, deen Aldum, deen Album war och scho bësse gemëscht. Well do war och e Lidd drop, wat Lord of the Rings geheescht huet. Mä an Wou mengs de? och. Tales from the Twilight World? Ja, ja.
Jo, jo, do war de Lord of the Rings war do drop. An och Tommyknockers vum Stephen King war do och Ja, drop, mengen ja, ech, ja, mengen ech. ja, Mä ja, ja. et war ëmmer esou e bësse gemëscht, ne? An ech mengen, ja, ech mengen, wann s de elo Fantasy Cover hues, ech mein dat passt och ëmmer ëgentwéi an an déi dote Welt eran ne, an an d'Welt vum vum Metal allgemeng an Power Metal ganz besonnesch ne. Dat stëmmt.
En anert wat ech vergiss hunn ze erwänen, mee ech mein dat ass net manner wichteg, well se ganz vill Texter driwwer gemeet hunn, dat war The Wheel of Time hunn se ganz vill driwwer gemeet, ënnert anerem och dat Lidd selwer Wheel of Time wat op engem vun hiren Alben drop ass méi spéit. An si hunn ganz gären, an dat musse mer hei och erwähnen, si hu ganz gäre Coverversioune vun aner Leit gemeet, wou vläit déi beschte Coverversioune sinn, wou ee probéiert Poplidder oder ësse méi Mainstream Lidder an de Power Metal ëmzewandelen. An do si si wierklech ganz staark. Ech mengen si hunn och en Album erausbruet, The Lost Tales oder esou huet dee geheescht. Ech muss nach eng Kéier kucke wéi dat genau heescht. Dat do war ganz vill. Ganz vill Bizarres drop, ech mengen Barbara Ann war drop, Two Friends okay. vu Mike Oldfield war drop. So, me mega mega luch Saachen an eure Christmas Lied gell sinn am Fong sech och nie mengglech selber ze vill eescht geholll. Dat dat mecht sie mengen ech och ze der Gréisst vu se sinn. Ja, ja, ja, ja. Ja, du hast definitiv och lo méi Erfahrung mat der doter Band, wéi sech schon réischt fir e puer Joer si méi intensiv gelauscht hat. Déi alleréischt Kéier, wou ech awer Blind Guardian gelauschtert hunn, dat war mat hirem Album vun 2010, At the Edge of Time. Mhm. Dat war déi alleréischt Kéier, wou ech se héieren hunn. An äh, ech weess, du hast deemools äh, vill vun dem Album geschwat gehat. Na, hat Jack eragelauschtert an da, da war déi Zäit, wou dat definitiv näischt fir de Pit war. Ja, An haut fannen ech den Album par conter gudd, also net et zielt net zu deenen beschten, awer ech fannen deen awer lauschert sech awer immens gudd. Et ass en modernen moderne Power Metal Album ouni Power Metal ze sinn. Voilà, ech fannen et ass och vläicht esouguer nach een vun den beschten neien. Wann du meng perséinlech Meenung ass do ginn ech der absolut recht. Mee dorop komme mer méi spéit. Gesot duerno hat ech dann och Nightfall in Middle Earth, Imaginations an Somewhere Far Beyond absolut absolut gäil Albumen an zitt een ëmmer méi een eran an déi Welt. Et kënnt eng gewëssen Atmosphär op an et mécht einfach Spaass et ze lauschteren. Dat ass einfach mega fun, muss ech soen. An dat hunn ech awer och trotzdem schonn awer meng Schwieregkeete beim Power Metal, mee Blind Guardian ass eppes, dat déi kréien eng héich Bewäertung vu mir, muss ech definitiv soen. Ja, also wat, wat, wat, firwat sinn si bekannt och? Ech mengen, fir een, deen. Blind Guardian net kennt an sech ech solle mol den sech dann an den Album hëlt wéi Nightfall in Middle Earth, deem kënne vläit Parallelen opfalen, wou se och scho ganz oft zouginn hunn. Ech mengen se hunn ganz vill Inspiratioun och geholl vu Queen, Queen hirer opernhaafter Aart a Weis fir Chorussen ze leeden an Harmonix mat Harmonix ze spillen an dat huet dat ech mein dat huet dem Album och nach méi den méi déift ginn virun allem op dem Nightfall in Middle Earth meng den éischte wou se dat ewéckeg probéiert hunn an de Vierdergrond ze bréngen an dat dat ech mengen dat dat mécht wierklech den Album mécht dat definitiv aus. So, so, so, den, et ass, dat ass net Medieval, dat ass net Folk, dat ass och net wierklech Power Metal, dat ass esou iergendeppes dotëschent. An en erzielt einfach eng, eng, eng, eng mega krass Geschicht iwwer, ech mengen 22 Lidder oder esou sinn et. Dat ass zimlech vill, jo. Och deelweis mat vill Zëschenpassagen dran, wou einfach just geschwat gëtt, fir d'Story no vir ze dreiwen. Och gäil, wat ech immens cool fanne, gell. Mee dat ass zimlech. Et ass och ouni déi Zwëschepassagen ass et en immens laangen a groussen Album, gell? Dat ass et schonn, dat ass et schonn. Mee ech mengen, ouni déi Passagë mécht et och net vill Sënn iergendwéi. Ja, jo, dat wäert och einfach soss en Album wéi, wéi all aneren och iergendwéi. Jo, ech mengen, deen, et gëtt Sënn. Deen Album muss einfach, muss einfach am Ganze gelauschtert ginn. Am Fong, den, den Album handelt jo, wéi gesot, iwwer Tolkien an iwwer, ech menge wéi heescht de, de Krich, ech weess net méi, iergendepps, Éischt Zäitalter, Saachen, wou bis dato, voilà. Silmarillion Zäit, Saache wou bis dato nach net iergendwéi a Media ëmgewandelt ginn ass. Jo, jo. Jo, do gouf et jo nach keng Här der Ringe Filmen, ne? Dat gouf et nach net. Se waren zwar just do, mengen ech war schonn eng Diskussioun, dat muss dat Joer gewiescht sinn oder d'Joer duerno, 99, ne, ass dat do lass gaang mat der. Jo, dat ka sinn, jo. Mat der Déng, war och e komeschen Zoufall. E bëssen, hm. An och, wat s de vläicht och net weess, zu deem Zäitpunkt wou deen doten Album geschriwwe ginn ass, hu se och schonn ugefaangen un engem. Konzeptalbum ze schreiwen, wou awer eréischt virun zwee Joer erauskomm ass. Dat war ah, dee fameuse okay. kompletten orchestralen Album äh, Twilight Orchestra. Dat soll am mhm. Fong äh, eng Story ginn vun, vun dem Zäitpunkt vun Nightfall in Middle Earth. Alkéiers wann se en Album geschrieben hunn, hunn se och orchestral Passage geschrieben, wou se spezifesch dofir gehalen hunn. fir herno en Album draus ze maachen. Bon, an dat komme mer dann nach méi spéit, dat ass eben déi Fro, muss dat sinn, brauch een dat als Blind Guardian-Lauschterer oder esou? Dat ass elo natierlech déi aner, déi aner Säit vun der Schmier, ne? Ja, ja, ja, ja. Wat, wat kann ech der nach Schéines vu Blind Guardian zielen? E wichtegen, ah dach, ech weess et erëm, pardon, e wichtegen. Aspekt fir mech war, wéi gesot, ech hunn deen Album do kannt, jo, an ech hu vill Alben zu deem Zäitpunkt kannt, virun allem déi méi eeler Saachen natierlech. Déi aner Saache si jo dann och eréischt released ginn an do gouf et eng ganz, ganz, ganz gutt, eng ganz gutt DVD, déi kann ech och nëmme recommandéieren, Imaginations through the Looking Glass oder esou. Äh, dat war Steieren, e ja. Live-Concert vun hinnen zu, zu Krefeld. Dat war näich bombastesch grouss. Ech mengen haut hunn se vill méi grouss Stadien gefëllt gell. Mee do hunn se wéch alles gespillt, wat dran an um huet an hirer an hirer Songlist an äh, das gell, das einfach mé gell. Dasläit e vun den enschen Concerts-DVD, wo ech ëmmer rëm ka kucke. Du hast jo och schon d'Éier gehat, äh, si iwwerhaapt live ze ginn. Ja, dat ass eppes, äh, wat ech och. Sie hätten ja sollten äh, hei spillen, dat ass ja och am. Äh, duerch bestëmmten Sachen, die ich net Faulheeten. wëll er- die ich net wëll erwähnen, äh, rem, äh, ja, gestoppt ginn. Ech, ech weess net, ob en, ob en postponed ass oder ob er komplett ofgesot ginn ass. Ech weess net, mee ech mengen eleng, eleng de Fait, dass well se schonn hei ugekënnegt waren, kann ech mer net virstellen, dass et net wäert virstellen. Dat ass Ja, natierlech eng ja. Fro wéini. Dat ass.
Also ech géif si wierklech ganz ganz ganz gäre gesinn, gell ech hun och schon oft äh, iwwer Youtube eben äh, live Concert vun hinnen deelweis nogekuckt gehat, gell dat dat ass einfach schéin, gell dat ech mein dat fir Blind Guardian ass och obligéiert e muss äh, Lieder wéi Bard's Tale an äh, an Halvalla äh, Alcest spillen, well do einfach de ganze Sall oder déi ganz Arena matséngt. An dat ass e Genoss, dat ass einfach e Genoss net ze kucken. Äh, ech, ech menge souwisou net, dass hien, dass hie vill séngt op Concert. Wann si Concert ginn. Ja, dat ass wouer. Dat ass mëttlerweil aus der Tür. Menge hat just de Mikro do hinner an léisst d'Leit alles maachen. Da. Esou bëssen, ja.
ja, dat, dat, ja. Dat, dat, déi Saach da fannen ech natierlech och engersäits ähm, ass et wichteg ëmmer erëm deng, deng absolut äh, Top, top Songs ze spillen. Mee ähm, wann du awer lo kucks äh, war Blind Guardian lo zum Beispiel nach lo 5 6 Joer oder 10 Joer Musik mëcht, wéivill Platz bleift do fir wat nach nei Sachen ze weisen ne? dat ass immer so eng Saach. Ech ging lo och léiwer ja. zum Beispiel verschiedene Lieder héiere, wo nach nie live gespielt gesinn méi.

Ja dat ja dat ass eng dat ass eng dat ass eng berechtegt Fro. Eng cool Säit awer et huet och esou eng eng Schied Säit e bëssen esou. Ja
wat kann ka flott sinn mee du ech mengen déi meescht wëllen natierlech dann awer Klassiker héieren. Voilà, dat ass de ganze Grond wisou dass de sou gréisste kucke gees an. Dat ass genau dat Blind Guardian lo géif e soen mir spille lo ganze Concert iwwer just Twilight Orchestra. Dat kënnt wahrscheinlech och net sou gutt en nee. bei de Fans am Endeffekt. Nee, nee, nee. Mee zu dem Zäitpunkt vu mir ha ganz ze diskutéieren ass se schon en neit Lied raus ja. dat och ähm, e gut Steck mi wie flink ass an äh, wie oder mi flink wie lo Rezentsachen an äh, sinn do wirklich gespannt. Ech wëll och net, dass das eng Band wie Blind Guardian sech probéiert äh, un anders un mi Jong Sache vun hinnen run ze woen. Well ech meine, dat ass jo och de Grond, wisou mer hei iwwerhaupt haut iwwerhaupt hei sinn mat deem Thema do. Si maachen net méi dat, wat se wat se deemools gemeet hunn. Also dat kann een scho soen. Ech meng déi éischt Zich, wou s du et wierklech gut gemierkt hues, ech soen dat lo mol esou, dat war um war den Nofolger am Fong vun Nightfall in Middle-earth, wou komescherweis en Night at the Opera heescht, genauso wéi dem Queen säin 75. Release den Album dat war jo och bëssen e bëssen ech well net zoun äh, cringe mee ze vill Leiit déi hunn dat bëssen äh, komesch opgeholl. Mhm, mhm. Mee ech fannen huet huet guer keng Bedeitung, well et absolut net dat äh, dat widerspigelt. Nee. Mir Nee, op dem- dem wahrscheinlich echt da so ein Tribut an gleichzeitig mir machen Ja. ja. aber als Egen, als Egen Dinge. Ne? Ja, ja.
An den Album ass gut. Mee e weist awer schonn dat op, wat wat vill Leit, mengen ech, ab do gemierkt hunn, dass et et Blind Guardian ass och zum Deel mëttlerweil e bësse méi progressiv. Zu deem Zäitpunkt do hues de scho gemierkt, dass okay, do do deet sech eppes, do ass se wëllen net méi dat selwecht spillen, well do zu deem Zäitpunkt hu se schonn bal 20 Joer Karriär gehat, gell, muss een natierlech soen an. Zemools sou en Titel wéi And Then There Was Silence, dat ass e mega gäilt Lidd, dat ass ultra laang, dat ass mengen ech 15 Minutten oder sou an do hues de wierklech gemierkt sou, okay dat dat geet an eng orchestral cinematesch Säit. D'Fro ass, ob een dat muss hunn. Jo an ech mengen dat huet och ville Leit net wierklech gepasst, eben well s de et do scho gemierkt hues op deem Album esou, okay, et fänkt un e bësse méi progressiv ze ginn. An domat hätten esou halt erëm déi Speed an Heavy Metal Puristen, Power Metal Puristen esou e bëssen e Problem domat. Ähm, dono koum jo den äh, Twist in the Myth an den huet ech wéch kloer gemeet an och an der Reaktioun vun de Fans war et e bësse gespléckt. An äh, se sinn ënner anerem och do äh, bei äh, Nuclear Blast gaangen. Ne? Ich meine, ja, nach so etwas, was. Äh, schon ein bisschen etwas, ne, wenn du so, so groß wechselst. Ne? Ja, ja, ja, ja. Da war natürlich so, okay, merkt den, dass, äh, dass sie da hannert waren, für ein bisschen zu pushen. Äh, die Gitarre sind halt ein bisschen mehr. Äh, das ist eine andere Spielvariante. Also, wenn sie wirklich lo, Et hues de nemme mam Recht verglachs, äh vergläiche gings, ass et vill vill méi progressiv. De déi déi Power Metal méisseg Ori Originne si bal nemme do fannen ech. An ähm ech wëll awer net soen dass den Album méi schlecht soll sinn wéi déi aner. Also dat dat wëll ech mol wierklech ausse vir stellen gell. Mhm mhm.
Jo ech kann do lo net vill soen, ech hunn. Wilson the Myth, guer net gelauschtert, ech wees guer net wee deen ass. Ech war direkt dann vun Night of the Opera op Edge of Time gesprongen ja. gewiescht. Ne? Äh, ja, dat ass vum och schon natürlich größer Ënnerscheet ne mit denen ech geil fand, weil er war schnell gespielt den Album irgendwie. Er war vun, vun der Gitter hier huet net wie bëssen mir aggressiv geklonge gehabt hun ech fand.
Du mengst äh, at the edge of time mengst du? Genau genau. Okay. Jo, also At the Edge of Time huet definitiv seng seng Standout Songs drop. Ech fannen lo bei A Twist in the Myth wat dat kéint der do fläit ebe grad ëmsou méi gefalen, well d'Gittare vill méi thrasheg riwwer kommen a vill méi. Okay. Ech wëll net sou méi schnell, mee du, du, du mierks direkt, wat ech mengen. Dat ass wécklech eng aner Approche, wéi d'Lidder opgebaut sinn. Mhm, an mhm. ähm, si haten do wécklech och an generell allen, allen Zäitschrëften, allen Internetsäite sinn se net sou wierklech gut ukomm do mat. Dat muss ee leider soen. Ähm, mee bon, et ass awer nach ëmmer en. Ähm, Äh, äh, du heiers draus das awer e blind Guardian Album ass schwéier

Mee wann ech lo sou vill Joer dono kucken, kann ech wierklech soen, dass dass vläit A Twist in the Myth sou vläicht e Geheimtipp ass fir Leit wou Blind Guardian, wou sech schwéier dinn mat deem wat Blind Guardian mécht oder vläicht esouguer haut mécht, ass dat do vläit esou e gudde Mëttelpunkt fir. fir dat aalt äh, Power Metal orientéiert äh, ass hannen drun an dat ganz neit dat kënnt réicht du no. Das mhm, wirklich mhm. en egestännegen Album fan an hier an Diskografie. Okay. An äh, zum Zeitpunkt vun at the Edge of Time dat war auch dat effektiv den Album wo ab dem Album hat se live gesinn an du auch ganz ganz viel davon gespielt, wat mech auch ganz gefreet huet ënner anderem noch Wheel of Time, du hat ich Gänsehaut an Pipi in die Augen, well dat war richteg richteg schéin. Du ass och erëm alles duerchgeholl ginn Punkt do ech mengen dat se go e Song of Ice and Fire ass der duerch geknat ginn textlech hier ah, okay, das, das, das, das vill äh, sinn souguer fir e Videospill hunn se do äh, Lied geschriwwen, dat war Sacred The Sacred Worlds ass vun Sacred 2 mengen ech oder mhm, Sacred mhm. Int ass dat geschriwe ginn. An äh, mat engem och mega luschen Videoclip vu si animéiert sinn als Videospielfigur. dat war och ziemlich witzeg. Ja stimmt, dat hunn ke gesi gehabt ja. Ja. Ich hat Aldo grad geliers gehabt, dat war schon net. Sie hatten enke Soundtrack gespielt fir en Uwe Boll Film äh, Dungeon Siege. Ech weess net, ob dat eppes seet. Oder ob den Numm Uwe Boll der eppes seet. War elo net genuch, fir datt ech elo kéint soen, ah jo. Ok, dee gëllt allgemeng als ee vun deene schlechteste Regisseuren of all time. Ok, dat ass net gutt.
Nee, den däitsche Regisseur, en huet wierklech fuerchtbar, fuerchtbar, fuerchtbar trasheg, schlecht Filmer gemaach gehat. Okay. Äh, hun der puer gesinn, ënner äh, aner so Meeschterwierker wéi Alone in the Dark oder. Ah. Oder, ähm, Okay, ass dat vun him? Äh, ja, ja, ja, da House of Dead, net ganz vill Videospiel ah, Verfilmunge gemaach gehabt, gell? Ja, keng gut.
An, äh, nee, nee, nee, nee, om am, om am weit, weit weg vun dem Wut, vun dem Wut gut. Dofir bech da gewonnen, dat si du en Soundtrack. Also, okay, dat so kleng Zwischeninfo zwischendurch, gell? Mm. Witzeg, echt, weh. Mee wann s du kucks, dat deen Album hei ass och deen éischten an der Band hirer Karriär, wou se et fäerdeg bruet hunn, an d'Top Ten ebe vun den German Media Control Charts ze kommen. Gell? Do gesäis natierlech och esou, datt d'Band wierklech Mainstream ass mëttlerweil. Gell? Ja, dat definitiv. Da, virun allem an Europa si se definitiv ee vun deene gréissten Nimm souwisou. Weltwäit kann ech lo net wierklech beurteelen, mee ech waren och ganz vill a Japan an Tour an esou an de Jore schonn. Esou den den europäesche Power Metal, deen ass nach ëmmer net ganz an den USA ukomm. Nee. An ech mengen dat wëllen se och net wierklech, ech weess et net. Ja, dass dass dass verstinn déi Kultur einfach net iergendwéi mengen ech. Dass dass lusch, obwuels du jo denks esou ah. Weisswurst and beer, weess de, sou dat geet zesummen, sou anscheinend net, gell? Dono ass, muss ech zwar soen, sou ab hei, no dem Do-Album, ech wëll net soen, datt mäin Interesse sech u Blind Guardian miniméiert huet oder datt ech opgehalen hu se ze lauschteren, mee mat dem nächsten Album dinn ech mech extrem schwéier. Geil. Mhm. Äh, Beyond the Red Mirror, dat ass do knan ech nach haut run ech äh, ech hun em englech bis haut man net ganz gelöscht hat okay okay ich, ich, auch gut gelöscht hat ich kann dann net so viel war also durch dat wegstadt überludend weil der das wirklich pure bombast schon geil ähm, soll dann von laut hin sollte den äh, sequel sinn vum imaginations from the other side Ja Ech kann net wécklech soen, datt ech der Meenung sinn. Also dat absolut net schlecht. Ech meng dat eenzeg Lidd wat ech wécklech do appréciéiere well et mech effektiv u Momenter vu vläit Nightfall in Middle-earth erënnert ass Grand Parade an dat ass.

Ass den Ënnerscheed vun Sound lo grouss tëschent Beyond the Red Mirror an Twilight Orchestra?
Twilight Orchestra ass jo ass u sech just orchestral, ne? Do ass keng yeah, Gitter yeah, dran, näischt. Yeah. Mee ähm, mierkst du schon, dat an déi Richtung geet e bëssen, oder ass dat den logeschen Nofolger vun dem aneren?
Schwéier ze soen. Also wann ech lo äh, wie gesot Twist the Myth war wég de Schnäitpunkt. At the Edge of Time war jo schon deelweils äh, d'Lieder waren schon deelweils gut chargéiert mat äh, Symphonien, orchestrale Passagen. Ähm, et huet awer gepasst. Mhm. An hei fannen ech kann et sinn, dass et verschiedene Lieder eben bëssen Entweder déi eng soen, et léisst se lappen, déi aner soen, et bréngt d'Lidder erëm méi no vir. Well mëttlerweil ass, ass definitiv, si si keng Speed-Metal-Band méi. Dass de Power Metal ass wierklech ganz hannen ugestallt, et ass Progressive Metal, ass Symphonic Metal. Wierklech. Ech wëll wierklech net soen, dass et schlecht ass. Et ass just eng eng aner Approche an deelweis och kann et ganz ganz einfach sinn, sech dran ze verléieren an dann ass et ustrengend et ze lauschteren, gell? Ja, ja, ja, verstinn. Elo dat anert zum Beispill, also dat wat dono komm ass, an muss een och natierlech ëmmer soe bei hinnen, Tëschent hir Releasen, si sinn och keng wou lo all 3 Joer oder 4, normalerweis 4, 5 Joer sinn si, brauche si fir eppes ze releasen. Dat ass och gutt esou. Lo zum Beispill dat wat dono komm ass 2019 mat Legacy of the Dark Lands, dat war jo esou, ech weess net ob s de déi iwwerhaapt kanns Power Metal nennen, ob s de déi iwwerhaapt kanns, brauchs de d'Blind Guardian ze nennen, ech weess et net. Dat heescht u sech Blind Guardian, Twilight Orchestra, Legacy of the Dark Lands ass dee ganzen Titel an da schon so. Den Titel ass nie verluer. Ja voilà, äh, an sinn den ganzen Orchester dobäi geholl. Ech mengen e pol polneschen äh, Orchester fir dat opzewellen. an dat si jo dann effektiv Lider, wo schon fir an awer nonscher Joer geschriwe gi sinn. Ja, ja, ja. So, ja, und, äh, En ass, en ass gutt, wann s de et kanns als eegestännegt Wierk gesinn, mee ech mengen net, dass s de et muss als Blind Guardian Album gesinn. U sech si sech jo mat engem, mat engem däitschen Autor do zesummen gedoen, de Markus Heitz, deen och déi Zwergen an esou gemeet huet, zimmlech bekannte Fantasy Autor. An si hunn do The Dark Lands, Ech kennen d'Bicher elo net. Die dunklen Lande heescht heescht op Däitsch. Soi disant ass dat de Soundtrack dofir. Ech kann mer virstellen, dass dat och funktionéiert, wann du so an dem, an dem Setting bass. An ähm, komischerweis äh, handelt et zum Deel aus dem 30-jährige Krich, wees de. Ah, so, okay.
das Jo, dat also dat ass mir definitiv zevill zevill Symphonie gell. Mhm, mhm. Ja ech hat an 2019 war plus minus dat Joer wou se bëssen op Blind Guardian äh, rakomm sinn ne mhm. an deem sech déi echt Album geléuscht hunn an dann hat ech de do effektiv och Ech hat och net ganz geléuscht ich hat ugefangen mat lausren a ich war wirklich direkt so, okay dat, das komplett anders das kom kom komplett anders das gell. Äh, Ja. Um, dat ass zumools fir en, en Ufänger äh, ass dat definitiv keen Album äh, nee, nee, nee, dat ass, recommandéieren. Dat do ass schwéier, schwéiere Kost gell? Definitiv ja. Das, ja, ja.
Ähm, Ech wëlle och net hunn, dat schlecht ass dat wat ze do gemacht hunn, dat ass Ech verhuelt Appppes ne. Sech ass de Film an engem Kapp. Ähm, ja. Ja, ja. Der den ich mengen die en zwee wo involvéiert waren vun der Band defir fannecht e bëssen Komesch fir et ënnert dem Blind Guardian Fändel lafen ze loossen. Ja, dat hätt wierklech effektiv ënnert en äh, So Twilight separaten Orchestra Projet wär duer gegangen. gemangen. Twilight Orchestra an da kënnen, kënnen se jo maachen, wat se wëllen. Zum Beispill. Äh, den Hansi Kürsch huet do gesong, huet mat un der Produktioun geschafft an den, an, Ja. den eenzege wou dobäi war, war den André Olbrecht, wou och d'Produktioun gemeet huet. A vun deenen aneren zwee, zwee feste Membere war keen do. Bon, et sinn erëm, äh, dat ass natierlech en Album, wou extrem och vill Vill ze bidden huet. Si 24 Lidder, wou méi komplex sinn an eng op eng orchestralesch Aart a Weis wéi wahrscheinlech iergendeppes, wat ech bis dato héieren hunn. An dobäi kann ech der garantéieren, ech si just bis bei, ech mengen, dat dat néngte Lidd komm an do war ech esou, oh, okay, ech brauch eng Paus. Dat ass wierklech, dat ass iwwerwältegend, wéi, wéi, wéi massiv dat da do entgéint kënnt. An muss ech awer och soen, dass ëmsou méi erstaunlech, dass se dat wierklech duerchzéien vun also Inspiratioune wou se deemools gesammelt hunn, esou vill Joer, dat si jo dann äh, äh, wéivill Joer sinn dat duno? 98 Jo dat sinn eng jett Joren duno gell, mhm. dass se dat nach do iwwerhaapt esou ëmwandelen. Dat Dat verdéngt natierlech dann och Respekt. Jo, jo, ginn ech dei. Jo, also ech mengen, du kanns dech jo ëmmer als eng Band weiderentwéckelen oder wann s de elo wierklech eppes fest am Kapp hues a sees, dat do wëll ech elo esou maachen, egal wat déi aner soen, dat huet Respekt verdéngt, dat ass ganz kloer, ne? Mä do muss awer dann och. Deel ass vläicht domadder rechnen, datt dat net bei jiddwerengem gutt ukënnt, ne? An dann, dann scheede sech d'Meenungen zwëschen de Fans ja. an pagelt Kritik net. Zumools haut zu daags, wien dat sou kennt, mat zu Internetsäiten an sou. Ech mengen, ech mengen, de ganze Problem ass äh, an dësem heiten äh, Schema ass, datt Beyond the Red Mirror aus 2015 rauskomm. So, a vue que dass vill Leit ebe vun deenen Hardcore Fans wëssen, dass et ëmmer laang dauert tëschent hiren Dénger, tëschent hiren Album an da kënnt dann esou eppes, an da bass de natierlech e bëssen esou, ech wëll net soen enttäuscht, mee esou, ah, ok, ech wëll awer erëm eppes, wat d'Leit och nach ëmmer net d'Hoffnung opginn, dass et erëm, dass et en zweeten Nightfall in Middle-earth gëtt oder en zweeten Imaginations from the Other Side, mee dat wäert et, dat wäert et sécher net méi ginn, déi Zäite sinn dout. Ech soe just, fir elo, mengen ech, hei esou lues Richtung Enn ze goen, also wann ech elo kucken, dat neit Lidd, wéi heescht et elo scho méi? Net Forgive me, Father, I have sinned, mee iergendwéi esou eppes. Et war iergendwéi esou eppes. Da muss ech soen, dat, dat gëtt mer e bëssen Hoffnungsschimmer fir, fir datt et, datt et erëm e bësse méi flénk virugeet. Mee et muss och net. Ech mengen, e Blind Guardian Album kann och. Kann gemëscht sinn mat schnelle Passagen, mat ultra luesen, relaxen, ech wollt bal slow soen, mee dat ass et sécher net, akustesch Elementer, ech mengen si sinn och bekannt fir esou Saachen an dat soll jo nach anscheinend dëst Joer erauskommen. Also ech sinn, ech si wierklech gespaant, wat do nach kënnt.
Ech denken och.
Wie weess, vläit fanne mer déi jo souguer op eiser Top-Albe vum Joer 2022 erëm, wie weess. Alles alles méiglech. Alles ass dran. Alles ass dran. Ähm, ech ging soll mir hätte ganz ganz viel schon geknat iwwer Blind Guardian äh, fir die Leiit wo sech wëllen en köstelecht Power Metal äh, Power Metal Erliefnis. machen Erliefnis man ja kann ech nëmme recommandéieren äh, Absolut. so Bësse méi fréier unzefänken natierlech. An jo, sou dat war et dann scho rëm vun eis, vun eiser Uncovered-Säit. Mir hunn uncovered, mir hu geliwwert a mir ginn elo heem.
Jo, dann villmools Merci fir d'Nolauschteren a mir héieren eis d'nächst.